Хәерле көннәр барчагызга да. Бик зур рәхмәт сабыр иткәнегез өчен һәм аның каравы Сәйдәшкә иркенрәк, иркенләбрәк сөйләргә мөмкинлек булды, чөнки Сәйдәшнең сүзе бик күп һәм бик мөһим, ә минем сүзем кыскарак һәм азрак. Ни гаҗәп булса да, һәм минем чынлыкта менә шулай туры килүе бик тә уңай, чөнки миндә өлешчә, өлешчә Сәйдәшләр башкара торган эшләргә бәйле рәвештә бер ике сүз әйтмәкче идем. Ягъни мин нейрочелтәрләр өлкәсендә беренче дә белмим, беренче дә эшләмим. Нейрочелтәрләрдән кайчак файдаланам, кайберләреннән бик сирәк кенә очракта. Әмма ләкин шунысы аңлашыла ки, ешрак та файдалансак булыр иде, чөнки менә әйтеп киттеләр, мин татар китабы йорты мөдире, шулай ук Казан федераль университетында диннәрне өйрәнү кафедрасында укытучы. Һәм тагын әле берничә матбугат чарасында язучы һәм башкалар һәм башкалар тәрҗемәче һәм текст белән бик күп эшләүче, ягъни мәсәлән. Һәм теге иртә башлана текст укулардан кич белән кичләрен шулай текст уку белән тәмамлана көн текст язу белән текстны уку төзәтү кайчак үземне гап-гади бер корректор сымак хис итәм, чөнки җитәкче директор булгач, миңа бик күп туры килә үземнең Беренчедән, студентларның текстларын карарга һәм шаккатырга никадәр хаталы язып була икән дип, хаталы, мәгънәсез, яки шул вакытта хезмәткәрләре, мәсәлән, теге кокача карыйсың, кеше никадәр гыйлемле булса да, барыбер хәреф хатасыдыр һәм башкасы һәм башкасы җибәрмичә калмый. Күп уйлаган очракта күп язасың һәм күп хата җибәрәсең. Күп сөйләгәндә күп хата җибәрәсең шулай ук хатлы ясарга теләмәсәгез азрак сөйләшегез, азрак языгыз дип әйтергә булыр иде. Һәм аңлашыла ки, без хәзер нейрочелтәрләр тарафыннан да тудырыла торган текстлар заманында яшибез. Һәм безнең кайбер вузларда менә нейрочелтәрләр тудырган һәм камиллеккә якынаерга Сәләтле булган текстларны курс эшләре рәвешендә, дипломнар рәвешендә кабул итәргә бәлки кирәктер дигән фикер бар. Ягъни, әгәр дә сез үзегезнең рефератыгызны, докладыгызны, курс эшен, диплом эшегезне нейрочетләр аша гына язырсагыз, бәлки укытучылар күрми калыр, сизми калырлар һәм кабул итәрләр дигән фикер бар. Узган ел, ялгышмасам, безнең кафедрада бер-ике студент шулай нейрочелтәр аша уздырган текстларын курс эше буларак тәкъдим иткәннәр иде. Әлбәттә, аларны без шунда ук рамзарак итәбек, чөнки андый текстларның, ну, җүнле текст икән, җүнле текст булмаганлыгы шунда ук аңлашыла. Әлегә шулай. Бәлки, аларга кирәктер Сәйдәш белән киңәшләшергә һәм менә нейрочелтәргә дөресрәк, камилрәк,

Әлегә, әлегә. Әмма, әмма бар безнең бар безнең шундый әфәнделәр, туташлар вә ханымнар, алар үзләренең бик күп көчләрен түгәләр, нейрочелтәрләр дә, менә шул ук Google-да, Яндекс-та калганнар да татар телен өйрәнсеннәр өчен. Татар телен безнең бит инде шушы акыллы машиналар яхшырак белсен өчен кирәк, нәрсә кирәк? Алар бит инде укыйлар, өйрәнәләр, өйрәнсеннәр өчен аларга кирәк шушы өйрәнерлек текстлар. Текст булырга мөмкин язмача, текст булырга мөмкин аудио рәвешендә, видео рәвешендә, әмма шуларны анализларга кирәк. Анализламыйча ул өйрәнә алмый, шулай бит, Сәйдәшев әфәнде? Әйе. Э, Сәйдәш әфәнде әйе диде. Әгәр дә э, безнең ул текстлар юк икән интернетта, яки аларның базаларында интернетны ачык итә булмыйча, э, димәк, алар йөренә алмаячаклар. Шуңа күрә безнең тәрҗемәчеләрдә, онлайн тәрҗемәчеләрдә китә торган хаталар, мәзәклекләр, алар нәкъ менә Шушы татар теленең төрле контекстта төрлечә куллана алуын игътибарга алмаганга күрә килеп чыга. Чөнки без беләбез, без бер үк җөмләне, бер үк сүзне татар телендә төрлечә әйтә алабыз, төрлечә аңлата алабыз һәм безнең сөйләмдә, язма текстта, шул мәсәлән теге WhatsApp-та, Telegram-да хат алышканда яза торган безнең җөмләләр татар телендә, алар инде Әдәби юк түгел бит. Без аларны үзебезнең җирлеккә, гаиләдәге сөйләшү стиленә бәйле рәвештә үзгәртергә мөмкин без. Анда инде башка фраза торырга мөмкин без. Актанашта кайсы гына кешедән сорасаң да, теге хәлен, хәлен сорасаң, әйтәчәк, менә ә, хәл ничек сорыйбыз без Актанашта? Сорыйбыз, нишләп ятасың, дип мәсәлән, һәм ул бит инде гаҗәп теге кеше йөрик тора мәсәлән, һәм синнән сорыйсың, нишләп ятасың дип. Кеше сине яңа йөгереп килергә аңлый икән, ә син сорыйсың, нишләп ятасың дип. Менә мондый үзенчәлекләр һәрбер төбәктә, һәрбер һәрбер кешенең сөйләмендә бар. Аларны әлбәттә исәпкә алу авыр. Һәм башка бик күп моментлар бар. Чөнки татар теле дигәч тә без битне өйрәнгән татар теле ул нәрсә? Ул әдәбият теле, ул театр теле, ул сәнгать теле. Әмма татар теле ул шул вакытта фән теле, ул IT теле, сәясәт теле һәм башка-башка бик күп даирәләрдә кулланыла ала торган тел. Ләкин без менә күрәбез, интернетта, мәсәлән, татар теленең башка функциональ даирәләренә караган текстлар күп түгел. Мәсәлән, татарча фәнни текстлар, әйтик, кемнәр, әйтик, кемнәр татар телендә белем алган, математика юнәлешендә, физика юнәлешендә, алар бу фәннәр буенча терминологияне белә. Ләкин күбебез бит физика, математика, астрономияне татарча укымаган, русча укыган. Һәм Шуңа күрә безгә инде ул тоела бер сәерлек, сәер хәл булып, менә татарча ничек инде астрономия булсын, физика булсын, анда философия булсын. Ә чынлыкта бу өлкәләрдә язылган текстлар бар, алар әйтмәс идем теге чиксез күп дип, бик күп дип әйтмәс идем, әмма алар бар. Һәм аларның күбесе интернетта юк булганнарының да. Димәк, менә шушы безнең машиналар һәм башкалар башкалар өйрәнсеннәр өчен, татар телендә мәсәлән физика турында сөйли алсыннар өчен, яки татар телендә Философия турында сөйли алсыннар өчен, фәлсәфә турында, шәкли фәһем турында да барыбер фәлсәфә корырга кирәк. Димәк, без шушы темаларга текстлар корпусын булдырырга тиешбез. Менә бу өлкәдә безнең чынлыкта инде 120 еллап эш бара. Чөнки Тукайлар заманында шушындыйрак аудиторияләрдә, аудиторияләр җыеп, яшьләр минералогия буенча, физика буенча лекцияләр укыганнар татар яшьләре бер-берсенә. Яки татар балаларына мәктәптә укырга кызык, мәдрәсәдә укуы кызыклы булсын өчен бастырганнар фокуслар җыентыкларын татар телендә, иске имляда, иске хәрефләр белән, ләкин татар телендә язганнар. Совет чорында бик күп китаплар язганнар, хәзер дә язучылар бар, әмма менә бу өлкәдә эш күбрәк ул волонтерлар эше. Һәм бар шундый төшенчә, интеллектуаль волонтерлык, сез волонтер дигән сүзне нәрсә икәнен беләсез, күбегез волонтер булып катнашасыздыр төрле чараларда. Бәлки сезне катнаштыралардыр волонтер булып чараларда, андый хәлләр дә булырга мөмкин. Әмма бар волонтерлыкның аерым бер өлкәсе, интеллектуаль волонтерлык, ягъни акылыңны, башыңны яхшы эшкә юнәлтү. Гадәттә волонтерлар теге флаг күтәреп йөрүчеләр анда, куллары белән, аяклары белән эшләүчеләр. Андый кешеләр бик кирәк, алардан башка тормыш бара алмый. Бигрәк тә хәзер һәм интеллектуаль волонтерлык та Россиядә бик нык үсеп яшәп үсеп килә, татар дөньясында бигрәк тә. Чөнки, мәсәлән, Forva дигән бар онлайн сүзлек, анда сүзләрне укырга мөмкин, табарга мөмкин һәм яңгырашын ишетергә мөмкин. Менә бу онлайн сүзлектә татар теле иң тулы корпуска ия. Һәм ул шул сүзлекне ясаучылар, алар барысы да волонтерлар. Алар берсе дә беркемнән дә бер тин дә акча алмыйлар. Хезмәт хакы алмыйлар, алар үз вакытларында шушы сүзлекне тукай итәләр. Татар сүзләрен, э, мәсәлән, анда язырга мөмкин төрле төбәктәге яңгырашын, мәсәлән, бер үк сүзне Актаныш кешесе ничек әйтә, Себер кешесе ничек әйтә, э, тегесе, монысы. Э, һәм шушы форма нигезендә шулай ук нейрочетләр ясап өйрәнә ала. Яисә татар википедиясе. Татар википедиясе шулкадәр куркыныч әйбер ки, аның аркасында без инде Google-ның нинди хаталар ясаганын күрә алабыз. Мәсәлән, әгәр дә сез язсагыз Google-да Э, Тинчурин, э, Кәрим Тинчурин театры дип э, язып карагыз бу шахтагызда. Кемгә кемгә кызык түгел теге телефонга ачып карасагыз була. Һәм анда килеп чыгачак сезнең шундый җавап Кәрим Тинчурин театры нәрсә дигәч, Google язачак татарча Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драм һәм анда нәрсә Кәмит театры дип

Менә андый хәлләр бар һәм күзалларга китерәсезме, Google рәсми рәвештә татар телендә театр дигән сүзне бар дип әйтә хәзерге вакытта. Сез аны инкарь итә алмыйсыз. Менә шушы аны ул өйрәнсен өчен кемдер язган Википедиядә. Татар Википедиясе тулысынча волонтерлар тарафыннан башкарыла торган проект, ягъни акылларын милләткә багышлый торган, милләткә, телгә, кем нәрсәгә багышлый инде, ләкин шушы эшкә багышлаган кешеләрнең проекты дисәк тә була. Һәм кайберләрегез бәлки анда катнашадыр, чөнки Туза Википедиясендә шулай бик күп конкурслар үткәрелә һәм кызыклы эшләр алып барыла. Шул бар. Безнең Гыйлем дигән проект бар иде, ул бар һаман да, 2015-2014 елда оешкан проект һәм аның кысаларына бик күп шулай ук текстларны тәрҗемә итте волонтерлар. Һарри Поттерны татар теленә тәрҗемә итү проекты, ул шулай ук тулысынча менә волонтерлар проекты. Хәзерге вакытта Джо-Джо турында комиксларны Комикс белән дип аталама, манга дип аталама. Джоджоны тәрҗемә иттеләр татар теленә. Мәсәлән, ул шулай ук тулысынча волонтерлар башкара һәм аны башлап җибәргән кеше ул әле татар телен өйрәнгән, татарча башта белмәгән кеше гомумән. Һәм башка шундый бик күп проектлар бар. Э, фильмнарын тәрҗемә итү буенча, чөнки мәсәлән, Кунг фу панданы татар телендә карап буламы? Була. Э, аны дәүләт тәрҗемә иткәнме? Дәүләт тәрҗемә итмәгән. Э, грант хисабына тәрҗемә иткәннәрме? Юк. Ул бары тик Кунг-фу панданы сөйгән һәм татар телен яраткан кешеләр эшләгән тәрҗемә. Һәм ул бик сыйфатлы тәрҗемә. Чөнки тыйнвы тәрҗемә иткәндә бер төрле килеп чыга, кеше тәрҗемә иткәндә башкача килеп чыга. Кайчак тыйнвы яхшырак эшли, кайчак гади кешеләр яхшырак эшлиләр, төрлечә килеп чыгып булырга мөмкин. Әмма иң мөһиме нәрсә? Сез гади Гап-гади кешеләр, без гап-гади кешеләр үзебезнең акыл көчебезне кулланып, чынлыкта телдә, халыкның фикер сөрешендә революция ясый алабыз. Мәсәлән, шул ук әйтик, Һарри Поттерын тәрҗемә итү. Ул Һарри Поттерын тәрҗемәсе, без ясаган тәрҗемә, ул бик сыйфатсыз, начар тәрҗемә минем фикеремчә. Һәм безнең ул тәрҗемәне үзгәртү, камилләштерү эше бара даими рәвештә. Ләкин аны тәрҗемә итү безгә нинди мөмкинлек бирде? Иркенләп теге теге яки бу әсәрне татарча яңгыратып булмый, тәрҗемә итеп булмый, тәрҗемә итсәң, шулай килеп чыга, болай килеп чыга дигән кешеләргә менә дигән җавап. Бар тәрҗемә итеп була, аның өчен чамадан тыш ресурс кирәк түгел, акылны шашырга кирәк түгел, тотасың да эшлисең. Һәм күп очракта сез үзегезгә кызыклы булган дөньяны татар теленә ирекле рәвештә тәрҗемә итә аласыз. Һәм әгәр дә Кайчак сорау туа икән, менә миңа татарча укырга әйбер җитми дип. Бу карарга әйбер җитми, укырга әйбер җитми, татар телендәге контент, эчтәлек, текстлар, фильмнар, анда бөтен шушы мәдәни продуктлар, алар аз яки сыйфатсыз дип әйтәсез икән, сез үзегезне кем булдыра аласыз һәм сезне беркем тыя алмый, Һәм сез теләсә кайсы әсәрен тәрҗемә итә аласыз, татарчага аудара аласыз. Кемдер контестрайтны тәрҗемә итә, кемдер, кемгәдер уеннар кирәк түгел, аларга кирәк телеграмның татар телендә булуы. Алар телеграмны татар теленә тәрҗемә итә. Вконтакте интерфейс татар телендә бар. Һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм монда бер мөһим момент. Боларның барысында киләчәктә бәлки бу онлайн тәрҗемәчеләр, машина тәрҗемәчеләре эшли алыр. Ә бәлки киләчәктә без укый ала торган текстларны әдәби текстларны, әдәби әсәрләр шул исәптән нейрочептар ясый алыр дигән фикер бар. Мин бу фикер белән беркайчан да килешмәячәкмен нәрсә өчен? Аңлашыла ки, шундый принцип бар. Тудырылган, ясалган әйбер үзенең иҗатчысына карата һәрвакыт икенчел урында. Сез, без, без уйлап табабыз нейрочелтләрне, шуңа күрә нейрочелтләр тудырган әйбер барыбер без тудырганга караганда асылда сәнгать күзлегеннән караганда түбәнрәк дәрәҗәдә булачак. Һәм сезнең менә хәзер татар телендә нинди дә булса камил текстны тудыра алуыгыз, ул бик тә кадерле нәрсә. Чөнки елдан-ел чынлыкта татарча дөрес җөмлә төзи алучылар саны кими. Чөнки безнең фикерләү рәвеше рус теленә күчеп бара. Без татарча сөйләшсәк тә, күбебез еш кына рус телендәге грамматик категорияләр белән сөйләшәбез. Һәм нәтиҗәдә безнең татарча шундый фикер әйтү мөмкинлеге кими бара халыкта. Шундый күренеш бар. Һәм әгәр дә хәзер сез татарча Җөмлә төзи беләсез икән, һәм ул гына түгел әле, әгәр татар телендә сез шигырь яза аласыз икән, чәчмә әсәр яза аласыз икән, татар телендә образлы, сурәтле, фикерли аласыз икән, димәк, сез бик кыйммәтле, бик кадерле кешеләр. Сез тудыра торган һәрбер җөмлә, ВКонтактеда ма анда, һәт кайда, кайдан да коймага языгыз татарча текст. Сез тудырган текст ул бик тә кадерле, кыйммәтле. Чөнки егерме-утыз елдан соң ул текстны яза алучы кеше булмаска мөмкин.

Иҗат лабораториясе бар. Бар безнең Татар китабы йортының әдәби мәктәбе Шәриф Камал исемендәге, бар безнең башка әдәби конкурслар, иҗат лабораторияләре, кыскасы, сез килегез генә, җөмлә языгыз гына, сезнең янга сезне өйрәтергә теләүчеләр күпләп-күпләп җыелачаклар. Чөнки сез хәзер, урысча әйткәндә, штучный товар. Сез сирәк, сез аз. Һәм инде әгәр дә сезне чынлап та Нейрочелтәрләр тудыра торган теге шундый ясалма, чын булмаган, ысын булмаган әйберләр генә түгел, ә дөньяда эз калдыра торган камил, матур әсәрләр дә язырга теләгегез бар икән, без сезне һәрвакыт көтәбез безнең йортыбызда, Татар китап йортында, Казанның үзәгендә, Островский урамы 5 йорт. Анда, әгәр дә сезнең сезгә кызый икән, беренчедән татар теле, икенчедән әдәбияты, Иҗат һәм сезгә кирәк икән ышанычлы җылы урын, һәрвакыт сезне шунда көтәбез. Чөнки анда иҗат кешеләре өчен рәхәт мөхит тудырылган. 73 ел буена эшли торган оешма ул һәм анда без сезне көтәбез, китапның, әдәбиятның, татар телле дөньяның киләчәге булган кешеләрне. Игътибар өчен бик зур рәхмәт!